Once you throw that, mm, now you go to confess. It's Buhari that spoils this country. and politicians no dey ever take blame. And I trust they do anybody where they accuse, him go invite them. As they accuse Buhari, they do go invite them. Before they interview five people, go know who spoil this country. This na country. Nigeria where Christian and Muslim they fast. Nigeria still dey slow. I know the first person no joke o, no be me collect your money o. Na wetin be name? No say e get the way you go suffer, you go come dey appreciate poverty. One idiot, if you see better traffic wey you see for Lagos, na you say thank God say I no get motor o. Baba thank God say no get motor. No be every two seconds very dark man go record video for the end he go say your gun learn. Na here we dey wey him learn na. Eh? Eh, Dem dey follow government fight. Oh, the highest you can do with government quarrel then comot. You no dey see Jinomela here. Tinubu na scam. He dey form who wan die. Shettima come dey tell northerners vote us we go soon die. Northerners vote vote after dem swear dem in Tinubu well. Shettima come dey feel like who dey dupe. No be small vex Shettima dey vex for Tinubu to ram. Tinubu run am street. Cause traffic dey this Asaba. Na say una no get traffic or una no get car. People no dey abi? Ah, because Lagos eh, hmm. like this show, oh una get good road. Link roads. Come, who dey craze for here exactly? Na this na this brain una you dey use on a normal day abi na just today? Come, casino this show wey you do na bazaar? Nothing dem no sell inside this hall. Inside comedy show dey do dorime, if I bring stripper now, two stripper go there dey do me, I like stripper, eh, no be say I dey carry, I dey like them.

Na him Fela shout, oh! As she wan wear pant, na hear atikichiki, atikichiki. Nigeria is a crazy country. Na why I dey vex for oyibo. Person wan run, you dey ask am proof for fund. You get fund, na him wan run. Give am visa when he make, I go prove am. Oyibo dey craze now. They came to Africa when we were not ready.

Who kill you? I don tire for this work o. You see this comedy wey I go die dey talk. I told my first joke ever in 2002. How many years now? 22 years now I don dey crack joke. If to say I dey work for one company, I for be director now. 22 years I don dey do comedy. So me no dey really stress and by the way as I dey currently, I no even read, I dey okay because Kanayo Kanayo just give me him number yesterday. He say ma I call am tomorrow. So as I dey now, bro, I'm fine. If you be my friend now, dey avoid me o. Once dem say ma I bring two people, I just look your head, your head no get head. You are gone. Oh boy, he say ma I call am tomorrow, so as I dey so I dey okay o. So if una like, make una like comedy, if una like wetin concern me. Because as I even dey I dey watch who no dey laugh. Him just say ma bring who I love I go love you. You die that day. This one wey Jesus come eh Jesus get luck oh this one wey pastor just dey shout Jesus is alive Jesus is alive make e avoid me oh because na me go sell am this time oh the kind way the way wey I need money now Judas look a whole Jesus sell am only thirty no be Jesus. If you wan sell something, sell am well. Who told me? Jesus, now you sell for now, and you know wetin pain me pass. If you read Bible well, no be say na those people dey look for Jesus. No, na Judas go meet them. Say I know where Jesus dey. How much una get? Jesus na im dey price o. Now first of all, one of the things wey dey resonate with me, why do they need somebody to betray Jesus? Is it that those people no know Jesus by themselves? Because somebody need to identify am. I come think am, Bible record say Jesus na humble man, e get twelve disciples. The only way wey dem fit dey find am be say either him and him disciples dey dress alike, Dem get the same hairstyle, dey look the same, so confusion dey. Na im dem call Judas, say if we find you something, you go show us? Judas say yes. Dem say, How you wan do am? He say, Very simple, once una give me money, as una come that day, na me go come out. I'm not the Jesus, the Jesus is behind me. I trap am, you no know who I be. I trap am. Oh, na fusion be that?

This one wey you dey wan move. E be like say this show no favour you like that. Eh! Oh no now. Oh God. Ah! Come, who una use? Make una kill am again, you know dey very useless. Kill the bastard. You know say this country na the first country wey I see wey police arrest ambulance. ambulance dey go police say e follow one way i say eh na emergency he say nobody above the law make clear well do you know during covid una remember covid na buhari put curfew now say mo dey come out by curfew starts by twelve midnight then finishes by five So for Nigeria our own covid dey resume for five hours e go close. I go do show for Eko hotel, one bastard policeman eleven forty two I can't forget na im clear me well, e no ask me any paper nothing as I clear well na im say you are under arrest I say for what? E say for curfew I say no but curfew is twelve o clock e say my brother you are under arrest. I say for what? He say curfew. I say look am reach eleven forty two, curfew is twelve o'clock na im the officer say very good, where we dey now? I say we dey toll gate, where you dey go? I say I dey go Ajah, you sef calculate am before you reach there twelve no go na? Make I just arrest you here na the same price and do you know that right now we dey even try, no be small thing we be survivors for this country o, everybody in this country is a survivor. First of all, as I dey now, I don comot hand for love. Small girl wey I open restaurant business for, customer don marry am. The, and you know customer is always, Baba chop the food, chop who dey sell am. Now na me, dey- wetin pay me na the way the pastor dey advise me, he give it and he take it, she die. Things are very ironical in this country. Who dey sell perfume for me? Get small body odor. I ask am say you no dey use am, e say body different. I dey use am but e no dey I don dey Lagos traffic one day, one small pikin come meet me. And you know say Lagos hustling, I no know, una no get traffic here na. That's why Casino fit put this show, which time e been put this show? Time? Seven and seven people don come. When dem take come? Nine, two hours, dem try. Lagos, if you want make dem come by that nine, you tell dem say the show na yesterday. so that by today everybody don leave traffic because here una fit dey obey traffic lagos traffic no take to drive for lagos na war first of all as you dey the traffic you dey at alert anything wey make you on trafficator say you wan switch lane You go sleep there. So to switch your lane, you have to surprise the other driver. Because you cannot show your enemy your next move. You go dey do like say your mind no dey there, you go dey go. As the guy comot eye, say na God go punish you. I dey traffic, one small boy just come, na him knock. Uncle, I wan sell groundnut. I say I no want, the boy go.

No be say oyibo too really pass us, dem just get organization. So sometimes if you no get money, if you get credit score, you fit buy something. E dey e dey reflect for every part of their life, even when dem dey church. You don hear oyibo worship song? No pressure. Dem go dey beg God, dem just wan dey where God dey. You go dey hear sweet sweet worship songs, I just wanna be where you are, na dem dey tell God now. Drawing daily in your presence. I don't wanna watch you from afar. Draw me near to where you are. We, mm, before we come church, we dey blackmail God. There is something that makes me because if nothing dey, we go dey house. All our song na taxi. You promise that you will carry my load. oh, Na him give you. All the song na war, war. We do beg. No gospel song for Nigeria now. When we small, Now gospel song fit try dey. Na this boy sing am na um wetin be this one um um ebuka no that one never dey sing gospel that one dey ask question who is calling my name o na me go call you. I dey talk of gospel the boy wey sing gospel eh that guy wey sing he has done so much for me

The kind heat wey dey this country now, eh, heat wan kill introvert o. I don like crowd, don dey ask us where e dey happen, they wan come outside. Heat too much, baba. How much be fuel as our here now? How much be fuel, my chairman? Man, tell people wey get car. Chairman, how much be fuel? One liter. Six ninety. Ah, see fuel price. When last you see convoy? When I won't come show now, your guys go dey form am. No, I don't feel like driving. Baba, no fuel. For Lagos, all those lucky boys wey dey use convoy dey kill us. See where dem dey ask Google, how long can my reserve tank take me? Fuel cost, Baba. Any come, all these girls, any boy wey go im house, im on gem for you to charge phone or on gem for you, make breeze blow you. Make sure say you blow that guy. If breeze blow you for your house, blow am o. Get why? All these big men dem eh. No, this is this is the most trying times ever in history wey both big men and poor people dey dey dem dey feel am. So you see all these big men wey dey buy table suppose to dey clap for them, e no easy. Abeg make una clap for these men. Eh. You get why I talk am because poor if you broke, if your guy ask you for 10k, you tell am say you no get. Normally, you know say you no dey get. Normally. But you see all these big men now, they no fit tell you say they no fit, they no get. So they go rather avoid you. I do show last week, one of my chairman, I dey always buy table. I dey in house. to give am table. I dey see the man for near GP tank. He dey hide, dey tell gate man, tell him I'm not around, tell him I'm not around. I'm not around. He just dey hide, Baba. I know say all these men, eh, if you wan do show, Baba to do show now hard o. If you wan do show now to follow up all these men, you gats to dey chat them, dey follow them up. Anything dem post, you write nice one. dem post on tuesday baba yes o na so i dey follow my chairman up one of im post whatsapp never load am the thing still dey load na write lol my chairman nice one no know say na im mama wey die when the thing load finish she block me bro it's crazy man big man ah no no no big man life sweet o una dey una dey ah no no no.

Ask this cameraman. No, no be poor man, I'm my guy. You know, go say Ayabi now. Customers are always right. Uh-huh. For Ayabi now, you say, ah, over for my two million. This boy they use me. Ask poor man this same question. Papa Emeka, which kind of car you dey drive? Here complain. My brother, all these flashy cars they see, they know they last. Side mirror no good, bumper no strong. Which one you dey drive? everything just hard baba you know say this period na na him you go just come back house almost everything dey finish at once milk and milo bros you know milk and milo go just finish once you go bring out soup microwave before you know garri no dey you go say okay make you leave food make you watch tv dstv don expire at once And you know say gas get spirit. You know say any day wey you wan cook, you come dey hail your gas. So oh boy, this gas don last. You know say na that day you dey finish. If dem born you well, try say you wan boil beans. You go strand. That your neighbor wey dey say I don talk to him. The way you go take carry pot for front of him house. Say well, I fit have you use your gas just finish. How this big man? Now this period eh, wey be say children no dey fit sleep for where heat dey. It's crazy because una dey una dey on gen every time some of una sef house gen office gen una wife store some of una sef dey power church the church wey I go last week na pastor no gree me dem on gen until church full so make dem no dey carry am play for this church until this church full make nobody on gen make everybody dey use touch see where big men dey try make pikin sleep big men see this chairman now as he dey now very respected man You see where he dey try to make him pikin sleep, you go shock o. You see where this full man now wear singlet dey do tutu bobo, bobo tutu, bobo tutu, baby chuchu. Just to make pikin sleep o. Hmm. I don't know why una get una get dispatch riders for here. Una get dispatch rider dey Asaba. Oh, dem no dey. They are waiting. Tell me, say wetin? Their craze. No dey okay, no dey dem get craze. But na girls fine for this Asaba o. Na wa. Omo gini. You say wetin talk my hear you na? Ma comot eye. This this HK boy wey dey open wey dey on gen today wey dem carry you come outside. You wan embarrass oga. You say? Who dey talk? Stand up. Who dey? Uh, Baba, which one you just carry all your boys come outside? Who go on chair for house? Now waiting. Cultist. With the condition of this country, I dey make you laugh. It isn't only this work I get. Na cultist. Bring two bottles there backstage. Let's see the craze. Na cultist. Wetin you don cut since for east? I say, if you like clap, if you like no clap, I abeg get see. You see any wristband, man? Na you I come to help. Rubbish. My girls dey this asabasha.

So but this girl wey fine and she dey cry like this. If this girl smile, she go fine pass like this. All these bet Naija boys wey dey here, wey go wey go use hundred naira dey play to win one million. If na your papa business, you go allow enter. I leave you guys with this, man. We don come, we don come.

I say baby eat well na she say no I have small esophagus as she dey swallow am na im nepa come take light everywhere come dark she come rush come mold one big one wey be like your head bros big one as she wan swallow am na im dem bring light na she say baby I say eh he say honey this one is for you as he wan swallow am.

Next month they go release budget wey dey use cash am. Na im go dey laugh us. This Nigeria wey dey ah if I crack tape una no laugh they don sign LGBTQ tomorrow I do nyash. Say me na people wey get nyash dey do well for Lagos.

Di papa now dey do interview dey waka everywhere if you see Mohbad papa for tiktok give me lion give me lion give me lion I say na lion go investigate your pikin no trust anybody o oh. who don die don die o oh. if they wan kill you run o. Oh.

Small time if everybody don play there. Wetin happen? See me now. Guy, eh? Anything wey you dey do for this life no dey successful o. One guy as I start to dey crack joke dey funny, one guy say any show you want to go I will style you, see me.

If for one day I get belle for you, eh? Please, na wait for please. Please, everybody is a beggar. Now we never know. And let me advise everybody, oh, you know say house house party wan kill people for this Lagos. Any house party wey don pass BTC na court you join o. Oh.

Our men dey sponsor for this Lagos. Any table wey dey here wey you see the table full, no be the girl dey pay, anonymous dey back. They don tell them say anything they want, just give them. You go see say ah this girl dey dey successful, na lie. No girl successful for here. And this tonic

Let me tell you, do you know that as a pastor, if you lose weight, you don't lose your job? You don't know. Imagine say that guy wey dey outside come next week come dey like me come tell manager say sir I don't know what happened to me. Manager go ask you apart from this work what else can you do? You don't already know say na waiter you don turn to. Na im make some club you go see you go come see person say ah are you not the pastor last week? He say my sister malaria na im comot me for the work o. Man this Lagos eh the kind infection wey full Lagos eh and battle one infection. Guy

As you just get after Katsina Nabia and as Martin, check your WhatsApp. Now women go worse pass. Women infection, eh? First of all, you go first boil water, cool your toto clear. Before you come dey inhale, and na na go dey clean.

Guy, I go, na Bayelsa I be dey stay o. Na Bayelsa I go club, I carry one woman, I no know say na widow. Guy, widow dey twerk sha. I don use drink, I carry widow, we don do something finish. The morning say customer,

I don't know wetin dey dey act again. They don comot for the normal Nollywood now. Everybody na TV. Temis and TV. Leo TV. Messi Eke TV. Big Brother TV. TV everywhere. And they no get showroom. Na Nollywood na music dey cure madness. I no know how. Father of the day na there I dey wait for.

I no like the way una no clap for me o. Na because of una I wear this white jeans o. I no dey carry wear white jeans, either I wear black or blue. But as I wear this white jeans, una suppose to know say I'm very intentional in this Asaba. It's my first time in Asaba to perform comedy. Ah, ah. FX! Wow.

But many years ago, I don come here come perform other things o. If you know, you know. That Orchid Hotel still dey exist? Orchid Hotel dey exist? No be small thing my eye see for that hotel. One useless boy wey na friend, one Asaba boy. Oh! Action dey talk say we dey form, we dey love mumu love. Love wey na love. Boy wey I go catch dey shit na me go beg am. I see noodles for im phone, nude nude, breast. He say na breast cancer patient wen he dey pray for. Are you a pastor? Are you liquid metal? I dey school for Benin I go come here for night come meet man give her all my school fees. be small thing my eye see o thank god say god use ikechukwu take console me because if i no marry well before e for pain me but nothing sweet reach where your ex no make am the idiot never still make am till now i dey happy can never make it The day when I say I go break up with am na that day when he carry me go club. We dey for club, we dey dance. Now I say ma I go piss. Wow. He can never, my ex can never stay table. Now wow. My ex no fit stay table. He no fit even afford regular right now. No tell the talk. I need to swear for him. Carry me reach the uh, club finish. I say make I go piss. I come back, they collect one girl number. Now I tell and say, you are disrespecting me. I just say make I go piss. Why they collect girl number? He say it's not what you think. I don't need to think. I'm waiting. I see. Now first I say let's go. Because say sorry, I no answer her. We enter motor, we dey drive, dey go. He say sorry, girl, I no answer. Normally, to know whether man serious, he must tell you sorry reach three times now. Nothing. I say stop this car, I'm done. You know say the idiot park. As he park, come first catch me. I say no, I be old worry. Now come on, sit better, come down. You know say the idiot drive go. As I stand for there, I look my right, nobody. I look left, only one ashawo dey the end of the street. Go one killer. Now the guy go dey drive dey come back. As the idiot dey drive come back, I say, hey, no fit leave me now. As he drive come back, wind down, I say, take you, forget your purse. Na e drive turn go carry the ashawo go. Use ashawo replace me. Na I break up with am. But thank God say last last, I marry well. To marry Igbo man? If you are not married to an Igbo man, you are not married. I'm sorry. I I no friend Igbo man before oh, the one when I friend now marry. Igbo kwenu. Una too much. I've been married for 11 years. I don't get one issue to say I won't leave marriage. If you dey here, you marry Igbo man and you dey get problem, you no get the code. Make I explain am for you. Hold my glass for me. Igbo man dey very cheap, dey need only two things. Two things. Una wan know? Respect and fuck. That is a good place to clap. Igbo man need only two things, respect am, no dey follow am dey argue, shut up your mouth.

Error! We dey as old during pandemic na dey call from big village say im papa don die. Ike come dey cry dey console am. Give am food e no chop. Night come reach we say make we sleep. I come hold am, you know that kind normal holding. The next thing, Soji dey shook me. I say, wetin dey shook me? I no wan first pay attention to them because I no believe say person will ever die. What fuck? The next thing carry am for my breast, I say, wow. I say, okay, don't touch breast now, that breast, eh?

As I give am finish we dey do dey do the time wey Ikechukwu wan just come na him papa ghost appear say oh SMH my useless son Igbo man too sweet my next life I go marry Igbo man again no I no dey joke because if you say I no dey happy for marriage I go funny I no funny na. My colleague dey talk just now say country hard, country hard like brokos oo. Shout out to Indaboski the liquid metal wey use eh, wetin you use shaker, ah Bito shaker bring dollar go down small. Our savings account no dey save us again, the country is turning on e own. Bobrisky win best dress female. Portable dey shout brotherhood brotherhood. All wood na wood o. You see brotherhood go sisterhood you know wetin your eye see for there. When I take know say you don kwogi there for this country na when my head pa go borrow money for palmpay. I just dey my own I receive text a chronic debtor name Chief Korobanus.

Dem say social media wan off and na need to go carry my result go dey find work. I learn how to ore, no be two five I pay with egg take serve juju. Now now rainy season if you wan do any event rainy season no fear I'll cash out no worry yourself. My joke don finish o. Na this photographer dey talk say e eye don e eye don rotten. If e die, e eye go rotten. I hate photographers eh. If una realize when I dey do my anniversary, my ten years dream wedding, I no post video, I post only picture. Una know the reason why? Because of photographers like this. videographer my marriage beginning to end that first wedding or that one wey be say we rent cake ah na wa we rent cake she go wear coat of arms which kind marriage be that one we count money wey dey spray us nine two dance under sun marriage start till e finish you know wetin we realize cameraman forget to press.